Vialte Bawipa nih thluachuahnak can pe ko hna seh. Bawipa thangṭhat hi zeitluk in dah a ṭhat a nup. Thangṭhat ai duh ko nain a thangṭhat kho lomi tampi um hna. Tuzan caan ah hika hmun ah hin nan ruah lopi in kei zong thawngṭha chim nih a van ka kiah tikah hin sapa nih khual ka tlawn lai ti a van ka ti tikah kamah cu ka thazang laknak a si karlop hringhran sinatein nani zong chim le re kan thiam lo zong ah khin bawipa nih a kan pekmi leng in chim khawh si ve lo ca khan kanmah he rakaih ning le kanmah si tawk tein thiang thlarau nih a kan han ve tikah khan a ngaih zia a theih zia tu kha kan thiampiak ko law timi kha van chimh ta kan duh hna nihin ni ah kan vawleipi kan zoh tikah hin ṭahnak ai hramnak lawng tein a khat lungrethenak in a khat Christmas caan kan van neih cuahmah cang nihin hrimhrim cu ka lu zong a ri lem ka mitthli laknak ah hin nazi lei khat a cheu hrang ah khin satluang nih khan ca te kha van ṭial i ka am ka mak hrim ko khan van ka kuat i zahan cu e nazi thlei ni akhan e kan ni chu minung pahnih kan vui ṭham e ti van ti a bia za a ca kua chong khi ka van let kho lo ka ṭa i makhan thla kha kai cham ka ṭa bu khan nihin ni caan ah kut lam tling ti lomi le ke tlam tling ti lomi kan hmuh lo hna na tein hmanthlak te an rak laksak tawn tikah khan ke bulmi tampi hna khua thei ti lo i bom le zian thawng an hna chetmi tampi hna i mit khua hmu ti lomi tampi um hna cun ha lakah kan ni cu kut ke tlam tling te kan sina te in le khuasak tlamtling te kan si ko bu ah Pathian thangthatnak a duh lomi le zerh khat ah vei khat vei ni te Pathian sin ar pe kho lomi tampi kan van um rih tikah hin thin le lung nih hin celh lo cucaah cun khua ka ruahmi cu Israel mi hna Bawipa nih saltannak chungin lam a hruai hna tikah khan kama hi rak ka thei hna seh ti rain siseh ralin siseh phunphun a hruai hna cun khuruahar pathian a sinak kha rili sen zong a tanpi ko hna jordan tiva zong a cah sak ko mana zong a thlak ko hna mimte zong an re ṭam tikah minung chore lawng hi kan nunnak a si lo pathian bia na chuak pathian bia papa hi kan nunnak a si ko tiah cathiang ah kan hmu a si natein kum sawmbi chung mana an ei zong khan a ka sip ti zong khi a um lo an ke dan zong a tet lo o chinin khi an thiep wan zong a tet lo sinam hat se lo pathian kha an do mo set kha zeimhat an re lo atu kan ni chan zong hi chu kan si ve te karua hi tlukan kan rama pual la rai he ral he van si lio caan ah lungkhong khal in kan um i kan nih a dammi le a nungmi zong nih hin thlat hoi le ca le kan miphun caah thlacam ah caan kan hei pek kho lungnin te hna khua ka ruah tikah hin kamah duh hin ka ngaih hi chia tawn laitlang lei ah kan van um lio i kan ram ca thla kan cam ahcun mit nih hmu mi le hmuh lo mi hi ar lo lo i kei cu ka mit nih hmu kamah nih ka ton hete inn ran hin cukmak in bum an kan thlak mei mei the thong kan theih tikah ralzam dirhmun zongah a bong dir ve mi ka si khatika khan kama ni i ka thinlung a fah ning le ka ruah ning hin hi ka thong nan theihnak le alang hla hin in cun nan tem tuar theng lai te hin ka ruah lo cu ca cun kan ni le ca thla kan cang hin atu cu bawipa thong in Hika kan ral dohnak ah hin a rak tel lomi tete zong ar tel pah cangmi hna kei cu chim zia zong khi ka thiam lo re zia zong ka thiam lo an van um tikah hna angam makha hlan ah khan he te hin thla he kan cam o cunin atu zong ah hika hin thlacamtu tete zong thlacamnak te ah hin van ṭang lo ti ka duhnak cu kan ram ca hin thla kan cam hrimhrim lo tin ka hmuh kanmah lai lei i thla kan cam ning ahcun ram ca hin vei thum zungzal te he thla kan cam zeicahtiah paul zong nih khan adamnak adamnak hna tiah thawngṭha bia a chim tikah don khan tu tampi a rak um ton tikah khan thawngṭha tluang te chim khawh nakhnga ni khata vei thum thliahmah te thla a cam zoptaihnak sersetnak lungchehnak thongtlaknak a phunphun a ton i nikhat a vei thum thiam ah thla cam Daniel zong kha miphun ca nikhat a vei thum thiam ah te thla cam kan nih hi zei dah tin thla kan cam ha lo te ka ti in chungkhar kan mah ca i hi ti kan rakui nak nak hin in miphun ca le ram ca i thla kan cammi hi kanmah innchungkhar le pumpak caah san a tlai hngami le a kir ṭhiamṭhiam hngami khi si cucaah cun atu Christmas kan van phak lai atu thla kumthar thlathar kan van phak ah hin cun a zei pauh si zong ah kan nunning hi thleng hna usulaw Hei kan thlacamnak zong hi Kawlram caah a huap in veikhat thla kan cammi hi vei hnih vei thum ṭhen in kan i tla kan cam tawn i khabang khan in kachin hnah ca hei ti cinin PDF ca hei ti tlangcung rekap ca hei ti phunphun thlacam awk tampi a um mi tlamtling lomi hna ca thlacam awk tampi a um cucaah cun Baibek van re hlan te ah atui baibbe ka van ra thim mi te zong hi hi kan ram ca hin bawipa nih hi hi her te a ka pek mi si te khin ka van ro i Exodus sawmthum le pahnih Cang hlei sir in ka van re lai. Zo chuan nih mi an au len thong kha a theih i Mo Set cu riahhmun ah ral dohnak thawng ka theih tiah a chip. Mo Set nih cu thawng cu teinak hlasak thawng zong a si lo i sungruang i ngaihchiat i ṭahnak thawng zong a si lo. ka theihmi hi hlasak thawng a si tiah a ti van ne ri lai Joshua nih mi an au len thawng kha a theih i Moses cu riahhmun ah raldohnak thawng ka thei tiah a chip Moses nih cu thawng cu teinak hlasak thawng zong a si lo i sungruang i ngaihchiat i ṭahnak thawng zong a si lo ka theihmi hi hlasak thawng a si tiah a ti cathiang thluachuah petu kan pathian min thangtha ko seh tu zan caan hin ram ca hi bible te jong ka van ra thim i cun hi caan hi toy deuh in ka kha hau ton ca khan tar chu bichim zong kan thiam ti lo ka zong kan khen ti lo i thawngtha Paul nih thonginn chung i Philippi ca kuat mi hna Paul nih zeitluk in dah Pathian dawtnak Khrihfa dohtu a si nain Jesuh a thihnak a thawh ṭhannak a van rafian a co tikah Paul a rianṭuannak kong te kha tlawmpal te kha khi ka van chim te lai tiah ka ra timhmi kha a si cu cahcun ram thawng ṭha zong a si tikah Jesuh kan dawtnak thawng ṭha zong a si tikah ngaih nan theihmi hi tampi cang caah ngaihzia te her ka thiam piak law a ngaitu kha ngaihzia tu rak thiam ko timi te khak van som tak hna i atu caan ah cun ka va hlonhlon kha hlan a ka bawm tu ka van som tak lai Hallelujah. Caanṭha kan pe tu kan Pathian min thiang thangṭhat in um ko seh. Mm. Bawipa a ṭhat sia hi timi hla se lai.

Hallelujah, hallelujah len ngan sin pa nakin a khatmi ka pa. Tuzan caan a chimtu le ngaitu karlak a rian a ṭuantu Thiang Thlarau namah na si lai ca na min kan thangṭhat. Tuzan caan ah kan hlasangnak ah kan thawngṭha ah minung sunparnak pakhat hat um hlah se. Thiang Thlarau thianghlim nangmah tu cu cang law chimtu le ngaitu mi chambau lawng te kan si. Tuzan caan ah Bawipa Kan dihlak tein thazaang thar kan lak i hi tlukin a sual komi na kan dawtnak na kan khamnak ruat ṭhan in kar kan hlanak a bawipa hnulei thil vialte philh hmailei tu ah kar a hlang cuahmah mi kan sinak hnga kan nunnak a ritmi thil kan kan i sualnak hnga lo bawipa pumpak ceunak kan cawnpiak ko tiin Khrih Jesuh min in lunglawm te na sinah thla ka rak cam ka Pathian. Atu ah baibek a ran ve mi te kha Mosat cu tlang cungah ni sawmli zungzal a rau i Pathian nih minung le minung biaruah tein Pathian nih bia a ruah tawnmi a si i cu ni sawmli le zan sawmli a vong rauh tikah khan Israel mi hna an vuivainak vialte kha kan hmuh i hika hin ka van rel lomi ah khan Moses cu aa mer i tlangcung cun a vang ṭum i a kuttin biakamnak lungtla pahnih kha aa punh hna i cu lungtlap cu a kap hnih in an i ṭial. Pathian sermi an si i a chung i aa ṭialmi cu Pathian Pathian sermi an si i a chung i aa ṭialmi cu Pathian ṭialmi an si, tiah a ti. Cucaah cun hika hin Joshua kha thlam a hngak tawn i mipi vialte kha Aaron nih umpi hna i Joshua kha thlam a hngak tawn i Moses kha tlang cungah Pathian he ton awkah khan a kal tawnnak le a buk tukhup in a bawh bu in thla a cam tawnnak tete kha kan hmuh i hika hin Joshua nih mi an au len thawng kha a theih i Moses cu riahhmun ah raldohnak thawng ka thei tiah a chim. An aw an theihmi aw hi ar khat ko natein an hna khan aa dang. An umnak a rak hat ko natein an theihmi kha a rak dang. Ngosani cu thawng cu teinak hlasak thawng zong a si lo i sungruang i ngaihchiat i ṭahnak thawng zong a si lo. Ka theihmi hi hlasak thawng a si e tiah Ngosani cun a ti. Tuzan caan ah hika rami kanmah vialte hna zong hi minung pakhat nih kan chimmi hi a dang cio in arkeni a theimi nan um ko lai. thazang a lami zong nan um ko lai cu caah zei ruang dah Moses nih fiang ten hi hi a theih ka ti ahcun Pathian he bia a ruah peng mi si hna minung bia ruah bang a thla cam peng mi si Joshua zong Bawipa nih a hmanmi si ral a doh zong ah nika le thlapa hmat thla camnak ah dir saktu ṭhawnnak a ngeitu kha a si ko e sinam hmasalaw Pathian nih hmanmi hi a dang cio i Cucaah a raldohnak thawng zong a si lo i teinak i ṭah thawng zong a si lo i thangṭhat thawng a si tiah a ti. Mosad a bang ṭum tikah khan riahhmun pawng a bang phak tikah khan milem caw an ser an sermi kha le thangṭhatnak an laam len komi kha a bang hmuh. Macu cah cun Aaron zong kha a thawh i, mihi hna nih hin zei zei ko dah an tuah zei an can ti dah mihi tluk hin in sualnak nganpi hi na tuah pe hna te zong avan ti len kha Joshua nih hin Pathian dawtnak Pathian hmanmi a si ve ko zongah khan raltuknak thawng in an thangthatmi le an lam thawng kha khi raltuknak thawng an thai ani mo sat ni cun an lop ning ten an thangthat ning ten an lam ning te khanin a thai tuzan chan zunga boipa sina hin ngol lo te in thla champeng hna usi kan thlacamnak ah hin bawipa he kan thlacamnak hin bawipa hi ṭhang peng ko se law bawipa sin hin thlacam ko u si ti hi van chim ka duh Moses nih Pathian a thin a hun tuk tikah khan sualnak nganpi milem biak kha cu zeidang he zong ar lo lo i Moses hi zei a ton zong kan theih lo caah hin lam a kan hruai a tu ah a kan kalpi pathian kan serpiak ko te khan an rak ti tikah khan an bia kha a la kho ti lo hna i a rak sernak kha a si cu caah cun hika hin Aaron Egypt ram i an ka chuahpitu moset kha zeitin a um kan hngalh lo caah a kan hruaitu ding ah Pathian pakhat in kan serpiak ko lo te khan an ti. Aaron nih hin kan pawng ah ka pawng kan pawng hin ralṭihnung a um ko ee ti hi a theih ko na tein Rallak ah khuasami sin hna ral ṭihnung um ko hna an ti na tein Israel miphun kha a van thlah dor hna tikah khan cun sui milem hna chawpat hna kha an sui kha an tumbuls hna phaihzavan khati khan siasal an van bia Pathian kha a thin a hon tuk sina hmatsehlaw Moses nih khan thla kha cam ṭhan thla cam ṭhan i Bawipa an sualnak cu ngaithiam ko sawh hna a ti. Cun na ngaihthiam khawh hna lo le nangmah nih na ṭialmi na cauk chungah khan khan keimah min tu kha hlo ko law tiah a ti. Moses cu Pathian nih a fialmi a si ve caah a bia kha a ngaih. Sinam hasalah donghnak ah Israel mi hna na zeidah an ton? Vancungmi nih khan lam an in hruai lai hna i lam an can hruai lai hna philh hlah kalu ka can ti nak khan kal ko vancung mi nih lam an can hruai lai hna te pathian nih khan ati kha tika sikona ma sar pathian kha lung adam ve lo an kal ko zong khan Aaron nih cofa serca khan mipi cungah hi rai tu kha a tlun sak. Cucaah tu caan ah kannih zong a khuak ruah tawnmi cu kan tonmi thil le kan hna nih a theihmi hna hin thil ṭha pakhat hmanh zong um ti lo i thawngṭha zong pakhat hmanh a um ti lo. Cucaah Israel mi hna an lung a khawn khal bantuk hin kan lung a khuang suang hna maw hmailei caan ahcun kan nunnak hi kanmah le kanmah te hi ra check u silaw ti te hi ka van chim duhmi a si ka chimmi zong hi ka chim lai ka timi zong hi ka lung hi a tlau cun thla ka cam he te cun ka dir bu thla ka cam tihin ka lung ami ti tluk ka roi ka lung a lau ning hi tuzan zong pulpit cung ka van kai a khan zeihmanh a tuah lomi le um sawmi ka si ko na tein ki inn chung ka dan he khan pupa ka rak chuah i pulpi tak ka rak kai ko cu nan ka hmuh ko kha ca chung ka lung ka thluak hi pakhan hati um hrimhrim lo pathian bia zong hi vawlei nu hrinnak thluak a van tlau cang a khan cun pathian thiang thlarau nih a kan hruai ko kan ti zong a khan hi kan kan si kho ti lo kan minung sinak lei khan kan chap bang ha cang cun ka hin ka thinlung ah awang ummi te cu ka rat tip tuah mi zong a si lo na te in ti Bible pakhatin ka van re tak ṭhan lai Biathlam

ka rum ko ka za ko zeihmat ka bau lo na ti asinain zeitluk sifak le zangfa awk dah na si kha na hngalh lo na si a fak puan ei awk hmanh na ngaih lo i na mit a caw cucaah ruahnak kan cheuh duhmi cu keimah sin hin sui thiang taktak kha i cawk law na rum lai cun na thomhnak ding le taklawng in na umnak ningzah khuhnak ding caah thirang i cawk fawn cun na mithu awkah si zong i cawk law cuti cun khua na hmuh kho lai cathiang thluachuah petu kan pathian min thang tha se kan ca ah tu zan caan zong a hi te can thim duhmi cu Hleinga chung zong ah hin na tuahmi kha ka hngalh dih ko ve tiah kan ti. Kan tuahmi thil kan khuaruahnak le kan thi tuahmi hi Bawipa nih a kan hngalh i a kih zong na kih lo a lum zong na lum lo e a ti zong a kih zong kik law law a lum zong lum law law a lum men men na si cun ka ka chung in kan chak deng tiah ka rel lomi cung te a khan a um hihi ka van chim duhmi cu atu hin mihi zahan zaan na khan thlak van cha mi lomhnak bia ka van chim bawipa zerkhat chung hi kai cu ni khan ni hni zong ah adam lo mi ka si tikah ka dam damnak ka pe ko te thla ka van cam tikah khan pathian sinah khan lomhnak bia ka van chim thla ka cam tikah khan kertip lo mi pi khi bithlam chung hi ka thinlung chung khan a bang chua cucaah cun Pathian kan zukpi atu kan dirhmun hi uh, Pathian zuk si ko te kan ti ko na te khin minung hi kan mah la kan mah her thlen hi foi te cu caah karum ko kaza ko zei mat ka baw lo na ti asinain zeitluk si phak le zang fa ok tlak da ne si kha na ngat lo ti na si phak puan ei ok mat na ngai lo i na puan ei awk hmanh na ngeih lo i na mit a caw a kan ti ci hika tang te ah van ra cing ken van ra khi nunpi ung la ti ka van duh mi cu cu caah ruahnak kan cheu duh mi cu keimah sin hin sui thiang tak tak ha i caw ko la nan rum lai te ti cucu pathian bia le a kan pek mi thiang thlarau kan taksa kan tak lawng kan simi huhnak ca zongah khan khiangrang a racaw ku ti cu thi a dangdang zong kha ta lo cu thi rang kha a ta khong cun nan mit a caw kan ti mit si racaw ku te kan ti hi hi biathlam chung hi kan nin kan chim kho mi zong a selo na te in a so du mi hi zeidah si na tua mi thil kha ka hngalh di ko a ki zong na ki lo alum zong na lum lo te kan ti Zumtu kan si tikah hin minung tampi cu Pathian fa kan si, zumtu kan si ti kan ti ko na te hinin Pathian thiang thlarau kan co lo i Pathian thiang thlarau kan chungah um lo ahcun kan thlarau mit a caw thlarau ah sifa kan si. Ka rum ko ka ca ko zeihmat ka bau lo na ti te ti tik hin zuding sai zong an si tikah cun Pathian dawtnak a thei lomi le Rapup a hngal lomi hna zong khi kan va ti tik hna khin cun hna khin a kan ngah ve ko te an ti an thluak in an ra fian tik hin kan ngah ve ko kan theih ve ko te khin an kan ti ṭehnak kha kan pek lo i kanmah nak hma khin chim khi an thiam deuh khamnak kong zong an ra fian cikcak chim khi an thiam deuh asinate khinin kha an thiamnak le kha Thlarau co lo ahcun zeihmat lo lawngte kha a rak si ko. Cucaah tuzan caan hin nan umnak ka cio khan ruat ṭham law ti ka duhnak cu cucaah ruahnak kan cheuh duhmi hna cu a ti ruahnak ka can cheuh duhmi hna cu keimah sin hin sui thiang taktak kha i cawk law na rum lai a ti cucaah Pathian thiang thlarau hi fimchimtu zong a si taksa zongah rumnak a kan pe i thlarau lei zongah a kan chap thluahmah khomi khi a si cucaah tuzan caan ah hin hi biathlam chungte hi tiptuah lo pikin bawipa ka thlacamnak na ka le damnak na ka pek te zahan ca lomnak bia ka chim lomnak bia ka chim liava ma ma bia hi arami si ca khan hi te hi ka van chim tak mi si cun Philippi cakuat Paul nih thong i a rak um liar caan i ca a kuatmi hna le a ṭialmi te kha a tawinak te in van rel ka duhmi cu a cunglei khan nan re zungzalmi si ko i Philippi dal thum kha si cang hlei thum te khan ka van re lai atlang aban tan mi kha chu kawltung lei ah ka tli ti mi kha si ka u le ka naam hna ka u le ka naam hna cu thil cu ka phan cang tiah ka ruah hrimhrim lo sihmanhsehlaw thil pakhat ka tuah mi cu hnulei thil kha philh i hmailei thil bat i zuam kha a si Cucaah kawltung lei ahcun laksawng hmuh awkah khan ka tli. Cu laksawng cu Pathian nih Khrih Jesuh thawngin cunglei nunnak i a kan kawh hi a si ee a ti. Cucaah cun tuzan caan ah hi te ban chim ka duhmi cu Paul kan zoh tikah hin zeitluk in dah a sining khan anmah nih khan kamah nakin care khomi lawngte kha nan si peknak le channak le tuahnak lei a rak ṭang i Jesuh kha cu a rak zup lo i Khrihfa a simi pau pau Jesuh a zummi paoh a hrem hna timi kha kan hmuh cucacun Israel miphun Hebru miphun thiang ka si ti a ti. Asinain zuknak lei ahcun Judah phung le bia lei ah khan Farasi mi ka si e ti ti. Farasi ka si ti kha duhnak si lo na te khan Judah mi hna nih cun tuahnak le tuannak kha an van tat re ro i pekchanhnak ah khan hlutnak ah khan a tang taktakmi an si tikah khan Judah mi nebia zulhnak lei ah khan cun Farasi mi ka si te ti cuca cun a liam cia i bawipa dawtnak theih lo i a rak hlutmi le a rak pekmi vialte kha sung zong a sung cikcek a ka rel i hnawmtam mial na ka rel ko tiah Philippi chungah khan a chimmi kha kan theihlo lem cucaah Paul nih a liamciami thil vialte ah khan uh, Thiaṭha ka rak tuahmi timi kha a lung chungah um ti lo. Zeicahtiah kha kha khamnak phak pitu rianṭuannak khamnak phak pitu lam a rak si lo ti kha fiang tein a ra fian ca hin a ra fianmi hi thei cio hna seh ti i duh caah hin thonginn chung zong hin in ca a ṭial i thonginn chung zong hin Pathian bia kha a chim cucaah Paul a rianṭuannak ca lamkaltu chung zongah a dangdang Efesa zongah khuika pau a cakuatmi kha nan rel hau lem i kei hi ca a rel khomi zong ka si lo cucaah Tuzan cana kei zong ka sining hin an ka hmuh ko hi atu hi ka hram thawhnak zong asi ka doknak zong si ko lai zeicahtiah hman awk kan tlak ti lo kan taksa nih khin a celh ti lo i kan taksa kha zorchuk lei kan pat cang kan thluak kan thinlung zong kha a tlau cang cucaah Hnulei i zeitluk in re kan ueh thla kan cam zongah hnulei i Pathian kan zukpi rian kan ṭuanmi kha a kha khan cu ti ka rak si ka ti ka rak si tiah kha kha rap puam phah awk um ti lo. Cun thia kan tuahmi zongah khan cu ṭhiamṭhiam a si i chiatnak kan tuahmi le mi thinlung kan fahsakmi mi kong kan ceihmi mi duhlonak kan tuahmi a phunphun thia ṭhalo kan tuahmi vialte zong kha hnu lei a liam ciami vialte kha phil hna u silaw thia ṭha kan tuah i bawipa lei ah kan zuam tawnmi zong kha a khati khanin ka rak tuah ko e tiah ka theih cia si ka hngaih cia si ka rak tuah tawn ei an duh thla cam ko hna seh ka cam zungzal mi si ti kha a sa lo Paul nih a phih bang hin a tuahsernak cia vialte Paul nih philh bang hin kan nih zong philh hna u silaw kawltung lei ah laksawng hmuh awkah ka tli te ti bang hin kan nih zong khati khan um si ti ka van atu ah bitlang tar phun in van lak ka duhmi cu hnu lei thir kha philh in hmai lei thir kha ban ko hna u si cun thlacam ah ṭang hna u silaw kan thlacamnak nih hin um thiam loin bawipa ha ṭhang peng selaw Pathian nih hin zeizong vialte do kho tu a si i atu kan ram kan miphun ca zong ah teirialnak ngei chin ko u nihin ni ahcun kan dai thlan ning hi kei hoi nai cu minute panga mat thla ka cam kho lo ka tha zang zong nih a chit lo ka thluak zong nih a phak ti lo tlawmpal thla ka cam thek ah khin ka lu a ri lem ka lung a mit chiti cin ka um cucaah tu zan caan zong ah hin Peter cakuat dalhni cangni chungah khan ngakchia chuakka bantukin si u law thlarau hnu kha du u cu thlarau hnuk nan dinnak thawng cu nang ṭhang lai khamnak nan hmu lai te ti i thlarau hnuk cu zeidah si ti cun nan theih ko i Pathian bia kha a si ko cucaah tu zan caan zong ah Bible tlawmpate te kan ran re mi tete biathlam chung kan re mi zong hi nan in chiao te zongah va re ṭham u cun Paul hi Pathian a ṭihzah mi le Pathian hi kei cu khuika dah ka thih te lai tiah pek cia in thih cian ar pe mi a si tikah khan lunglawmhnak laksawng zong hi Paul hi a co chih Zeiruangah dah co chih ticun temtuarnak a inmi, serhsatnak a inmi, thongtlaknak, sual lo ruangah lungchehnak, hremnak a phunphun ing ko hmat seh law zei thil a tonmi hmat ah lungsin hangam tein a um. Thlarau laksawng tampi a hmui Pathian nih a hmanmi chungah hin lunglawmhnak laksawng hrimhrim hi a co chih. A tonmi thil a alawm kho peng caah herhbau i um zong a thiam tamtuk ngaih zong a thiam tlawmtuk ngaih zong ah zei thil a ton paoha ṭhawnnak a ka petu Khrih thawng in thil zei paoh ka ton ka tuah kho ko hna e te ti cucaah kannih cu Paul bang phungchim a thiammi kan si lo kan tuah kho kan ṭuan khomi um lo i kanmah silek ning tein thla cam le rapek te kha Bawipa nih a kan duhmi si cucaah cun nihin ni caan ah a hlan i pathian sin i rian na ṭuan i na pekmi vialte zong kha zeihmanh a tuah lomi bantuk khanin um law philh law a tharin bawipa lungton hi ra zuam u si law a tharin bawipa ha kawl hna u si kan thlacam nek nih bawipa thang peng ko se pathian zeitukin dah a thin a har Israel mi hna cungah khan zeitluk in khuruahar thil a tuah piak len hna zongah an lung ar khon ning kha kruahar a si ti zong lung cung i a chuahsaktu a si mana zong a thlak hna rili sen zong a tanpi hna kha hnu kha dong lo i kanan phak lai khan jordan tiva zong kha rak um rih kha maw Joshua nih ami hna a hruainak hna te kan van zoh tikah khan tu zan ah thla kan sakmi te khan bawipa hi hman kho lomi a ngei lo kan man kan ra peih hnawh pa acin kan man thlarau kan hal pah cun kan ram ca cun kan ram dam se te thla kan cam ko na te in thai tuan kip tu zong atu kum zong kan ram hi luatnak hmung la te kan ti ko na in bawipa kut cung asi i bawipa nih atuah mi long te kha si bawipa hnatlak nak um lo ah cun ral tainak kama kut cungah kama to mi si ti cha khan kanmah thlacam man zong cu um lai lo sihmanhselo thlacam kha kannih kan rian cu a si cucaah tuzan caan zong a som kan duhmi hna cu nun thar hin rithok hna usilaw thlacamtu hna zong nih kan fale pe ninga zan i pu phoi thla nan camnak te zong ah a biapi te cu kan ram ca hin thla rak cam ko u vei hnih vei thum zong in cam u kan khrifabu ca le kan ram ca hi thlacam hi a herh ta tak timi te hi tu zan caan ah hin van chim chi ka du cu caah cun Paul nih cun hnulei thil kha philh i hmailei thil bat kar zuam te ati i hnulei liam cia caan i thil a tuah kho ning vialte kha a Jesuh cu ka cu a ka khamtu a si tiah a timi lawng kha si loin tu a sernak zongah mitling sirin in tiah a hmai a hngal lo a lung a puam lo hnulei thil kha cu philh bak kar tip te ti philh ka zuami hmailei thil bat kar tip te ti cuca tu zan caan zongah kan dihlak te hinin pathian bia hi duh hna usih hnulei thil kha phil in hmailei thil tu ban hna usih atu ah nan no liau le nan si kho liau si kan kan um kan chan lio ah kan ṭhawn thek lio ah roiwe zong thla chu kan cam ve ko ve asinan hin cun roiwe bibia cun minute panga hmat thla kan cam kho ti lo tikah khan kei zong kha a hla ni pathian ka zup ning le phia ka tlon ton ning le roiwe thlak zam ton ning kha chim awk zong a um ti lo rarit awk zong a ṭha ti lo athar in ni fatin te bawipa sin han pek zungzal kan hau cucaah tuzan caan ah kan chim khomi ni khat te a ṭhami um ahcun na ngaitu nan dihlak caah a thar in bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh lawmhnak tampi ka ngei